بسم اللہ الرحمن الرحیم اج دی سونی کچہری ہے جی کو آرگنائز کیتے پنجاب کونسل آف دی آرٹس بہاول پور نے اساں شکر گزار ہیں ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاول پور ناتیق صاحب دے اور انہاں دی پوری ٹیم دے اور اج دی ای تقریب دے جڑی صدارت ہے وہ تھوڑی دیر دے وچ پہنچتے پہن جناب ڈاکٹر ممتاز خان بلوچ صاحب چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سرائیکی جناب عصمت اللہ شاہ صاحب آپ اتھاں موجود ہیں امتیاز چنڑ صاحب راشد عزیز ہاشمی صاحب جناب عاصم ثقلین صاحب جمشید صاحب جتنے بھی غمگین صاحب اتھاں تشریف گھنن جتنے بھی دوست ہیں اساں انہاں ساریاں کوں جی آیاں کو آدھے ہیں پروگرام دا سلسلہ شروع کریندے ہیں اللہ سونے اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب اوتاں خوش وسدا وچ ملک عرب تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیݙے نام توں مفت وکاندڑی ہاں تیݙے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہمدردے کتیاں نال ادب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کیتے میں ملتمس ہاں ملک الطاف چنڑ سئیں توں جو تشریف گھن آسن۔

تاں یقینا ایہ دھرتی علم و ادب دے حوالے دے نال کلچر دے حوالے دے نال صدیاں توں کتھیں اپݨی ہک نویکلی سنڄاݨ رکھدی ہے۔ شاعری دی ڳالھ کروں، نثر دی ڳالھ کروں، اتھوں دی موسیقی دی ڳالھ کروں اے ایں مٹی دے وچ اے چیزاں شامل ہن۔ اور اڄ دی جیڑھی اے نشست ہے اے بنیادی طور تے اعتراف ہے جناب غیور بخاری سئیں دی۔ شاعری دا اور خاص طور تے شاعری جیندے وچ تہاکوں پورے وسیب دا مختلف رنگ ملسن جیندے وچ تہاکوں محرومیاں وی ملسن جیندے وچ تہاکوں کجھ خوشی دے لمحات وی ملسن جیندے وچ تہاکوں روہی دی سیر وی تہاکوں نظر آسی سکے ٹوبھے وی نظرسن جیندے وچ ظالم تے مظلوم دے درمیان جیرھی جنگ ہے او وی تہاکوں اتھا نظر آسی۔ ایندے وچ تہاکوں کربلا دا حوالہ وی ملسی۔ ایندے وچ تہاکوں یزیدیت دی جیرھی ہک سوچ ہے اوندے خلاف کیویں لڑݨے کیویں کھڑا تھیوݨے او وی تہاکوں ملسی اتھاں اور این تقریب دے بنیادی طور تے ترے سیشن ہیں پہلے سیشن دے وچ کچھ دوست گفتگو کرے سن اور دوجے سیشن دے وچ سارے کول خوبصورت شعرا کرام موجود ہیں اور شعری نشست ہو سی اور تریجے سیشن دے وچ شاعری پہلے

جناب رانا عامر شہزاد صاحب تشریف گھنن اساں تمام دوستیں کو جی آیاں کو آدھے ہیں اچھا سائیں اساں پہلی نشست آج دی تقریب دی مشاعرے توں اساں سلسلہ شروع کریندے ہیں کچھ دوست

تمام دوستیں کو اسلام علیکم مختصر حاضری مونج تیڈی دا سال وال آ گئے میکو تیڈا خیال وال آ گئے ہجر رخصت مسیں کیتا ہمی رکھ تے مونڈھیں تے شال وال آ گئے میڈی قسمت عجیب قسمت ہے میڈے سئیں کوں جلال وال آ گئے چھانگاں سودھے روہیلے آندے پن لگدے روہی تے کال ول لا گئے درد گل نور روگ دے رلے ساڈی لاہوݨ سنبھال ول لا گئے مونجھ تیڈی دا سال ول لا گئے میکوں تیڈا خیال ول لا گئے۔
لفظ، لہجے اتے افکار بدلݨے پوسن۔ لفظ، لہجے اتے افکار بدلݨے پوسن۔ ہݨ ساکوں سوچ دے معیار بدلݨے پوسن۔ اے میݙے عہد دے موسیٰ کوں سنیہا ݙیویں۔ اج دے فرعون دے کردار بدلنڑے پوسن پر آکھنڑا پوسے سرے عام ساکوں کلمہ حق آکھنڑا پوسے سرے عام ساکوں کلمہ حق ضابطے وقت دے سرکار بدلنڑے پوسن اور ساڈی دھرتی دے سبھے بال سیانڑے تھی گن ہنڑ تیکوں فیصلے زردار بدلنڑے پوسن۔ اور کربلا نال جے غیور رکھیندی نسبت کربلا نال جے غیور رکھیندی نسبت ول تیکوں آپݨے اطوار بدلݨے پوسن اور اساݙے کول جیرھے نویں کجھ مہمان تشریف گھن آئن ہݨ اساں انہاں کوں جی آیاں کوں آہدے ہیں پر میں ہݨ ملتمس ہاں جناب صغیر احمد وسیم صاحب توں آپ تشریف گھن آسن سونے شاعر وی ہن تے بندے وی بہوں مٹھے تے سونے ہن تشریف گھن آسن سیں جناب صغیر احمد صاحب چند بند سماعت فرماؤ مرشد تیݙے سرخ معطر ہونٹھاں توں تیݙے سرخ معطر ہونٹھاں توں گل لال ربیلاں گھول سٹاں اے چاندݨیاں واراں کئی تیں توں پر نور سویلاں گھول سٹاں تیݙے روپ سنگھار توں ہیریاں دے کائنات چا میلاں گھول سٹاں دل آدھے حسن وسیم اتوں ساہ ساہ دیاں ویلاں گھول سٹاں۔ جݙاں تیݙی سوچ سخاوت وچ اے فرق فقیر وی انج تھی ڳن ترٹ پن کاسے امیداں دے درباروں پیر وی انج تھی ڳن پکھ اکھ توں اݙ ڳن نندراں دے سب خواب صغیر وی انج تھی ڳن انج یار وسیم دے تھیوݨ وچ نیناں توں نیر وی انج تھی ڳن ہک آخری بند جلدی دا ول ول تیکوں نہ ڳول سڳے۔ لائے جھے راہیں جلدی کوں نہ آپ تے حاوی تھیوݨ ݙے سݨوا ہک دیاں ݙا ہیں جلدی کوں ساݙے نال وی وقت گزار ذری رکھ نہ ہمرا ہیں جلدی کوں نی رل تے ٻہݨ وسیم ݙیندی لڳے شالا بھا ہیں جلدی کوں۔

توں ڄاݨدا ہیں میکوں کہیں جابر سردار کنوں ݙر نی لڳدا حق والیاں کوں کہیں خنجر یا تلوار کنوں ݙر نی لڳدا اور میکوں راکھ کریندیں کر بے شک میکوں نار کنوں ݙر نی لڳدا منصور عمیر ہووے جیہڑا ہوکوں دار کنوں ݙر نی لڳدا منصور عمیر ہووے جیہڑا ہوکوں دار کنوں ڈر نی لگدا ڈو اشعار غزل دے کے تسلی تس کوں ڈیویجے کیویں اتھاں تاں ساوݨ دی کار کائنی تسلی تس کوں ڈیویجے کیویں اتھاں تاں ساوݨ دی کار کائنی اتھاں تاں ٻلدی تے تیل پیندن اتھاں ٻجھاوݨ دی کار کائنی اور تیݙے روسݨ دیاں اے مست اداواں کہیں وی کم دیاں نی رہ ڳیاں ہݨ تیݙے رسݨ دیاں اے مست اداواں کہیں وی کم دیاں نی رہ ڳیاں ہن اے ناز و انداز ترک کر ݙے اتھاں مناوݨ دی کار کائنی اور اساں وی ہئیں کیݙے بھولے بھالے اساکوں ایݙے دھیان ہݨ پئے۔ اساں وی ہئیں کیݙے بھولے بھالے اساکوں ایݙے دھیان ہݨ پئے وفا ڳولیندے ودے ہیں اوں جا جتھاں نبھاوݨ دی کار کائنی اور اساں تاں سکھیا ہے سر کٹاوݨ جو کربلائی مزاج رکھدوں۔ اساں تاں سکھیا ہے سر کٹاوݨ جو کربلائی مزاج رکھدوں عمیر ساݙے عقیدے اندر تاں سر جھکاوݨ دی کار کینی شکریہ
بہوں شکریہ سئیں جناب عمیر فاروق سئیں اساں میں جی آئیں کو آدھاں

جی آیاں کوں آہدے ہیں اور غیور سئیں آدھن ایں تو پہلے جو دوری دی درسال تے ایں تو پہلے جو دوری دی درسال تے تیں کنوں میں کنوں کوئی خطا تھی ونجے اور سہا سکرات دی سولی چڑھدا ونجے ایں تو پہلے جو جیون سزا تھی ونجے اور زندگانی وچھوڑے تو گھولی ونجے ایں توں پہلے جو منظر ٻیا تھی ونڄے پر ساݙے سر توں ساݙی زندگی دے بھلا درد مکسن کیویں کجھ ݙسا سانولا کجھ الا سانولا کجھ الا سانولا میں ملتمس ہاں سرائیکی ڈیپارٹمنٹ دے ہک نوجوان توں او تشریف گھن آسی بڑا خوبصورت شاعر ہے مجاہد علی محور

سجدے نال الاونڑاں پوسے سوچا نہ سے دھپ دا بارہ چاونڑاں پوسے سوچا نہ سے مہربانی صاحب سجدے نال الاونڑاں پوسے سوچا نہ سے دھپ دا بارہ چاونڑاں پوسے سوچا نہ سے روح دی ریت تے پیرو رانے کیوں ٹر پیسے روہدی ریت تے پیرو راݨے کیوں ٹر پیسے بھا کوں بھا کل پاوݨا پوسے سوچا نہ سے مہربانی مہربانی روہدی ریت تے پیرو راݨے کیوں ٹر پیسے بھا کوں بھا کل پاوݨا پوسے سوچا نہ سے اور شعر دیکھ سو پیر سڑن تاں بندے نچدن سݨدے ہاسے پیر سݨن تاں بندے نچدن سݨدے ہاسے تھل تے روح نچواوݨا پوسے سوچا ناسے مہربانی سائیں پیر سݨن تاں بندے نچدن سݨدے ہاسے تھل تے روح نچواوݨا پوسے سوچا ناسے اور کر بے کالی رات دا ہووݨ ساݙے کیتے کر بے کالی رات دا ہوون ساڈے کیتے جگ جگ نوں جگواون آپوسے سوچا نہ سے اور کوڑ کوں کوڑا آکھن والے تھوڑے لوکن کوڑ کوں کوڑا آکھن والے تھوڑے لوکن سچ کوں سچ منواون آپوسے سوچا نہ سے مہربانی سائیں اور کہیں دا محور تھیون کیتے تیڈی میڈی کہیندا محور تھیوݨ کیتے تیݙی میݙی کھاݙی کوں ہتھ لاوݨا پوسے سوچا نہ سے مہربانی
بہوں شاندار کہیندا محور تھیوݨ کیتے تیݙی میݙی کھاݙی کوں ہتھ لاوݨا پوسے سوچا نہ سے بہوں شاندار اور اساݙے کول ایں ویلے سئیں معراج احمد عارف سئیں توں میں ملتمس ہاں

ایں ٹھاٹھ باٹھ کوں ہک جا ٹکا نہ ڈھائے پووے کتھائیں غرور تے آسا کھڑا نہ ڈھائے پووے اور اچھل اچھل تے ارو جا اچھالی پیں پگڑیاں اچھل اچھل تے ارو جا اچھالی پئیں پڳڑیاں دھیان کر ذرا شملہ تیݙا نہ ڈھہہ پووے اور توں جیڑھے عرق دیاں مہکاں تے مست مست ودیں توں جیڑھے عرق دیاں مہکاں تے مست مست ودیں اے اوندی عین تے نقطہ اڑیا نہ ڈھہہ پووے۔ اور ہوا دی سست روی توں تاں ایویں لگدا پے۔ ہوا دی سست روی توں تاں ایویں لگدا پے انہاں پتراں کنوں پہلے ہوا نہ ڈھہے پووے۔ اور او سنڑدے نیکاں دی واعظ تہشت دے وچ نہ الا۔ او سن دے نیکاں دی واعظ تہشت وچ نہ الا گناہ گاراں دے ہتھوں دعا نہ ڈھائے پووے اور شیر ڈیکھ سے جو غرور نہ کرو شاہین اپنی طاقت تے غرور نہ کرو شاہین اپنی طاقت تے تہاڈا چیڑیاں کنوں مرتبہ نہ ڈھائے پووے اور کریں صراط دیاں پاندھیاں دی خود نگہبانی کریں صراط دیاں پاندھیاں دی خود نگہبانی کئی راہ حق دا مسافر بیا نہ ڈھائے پووے اور جلال جیویں جو عارف حسینی لگدا پے۔ جلال جیویں جو عارف حسینی لگدا پئے یزیدیت دے اتے کربلا نہ ڈھہہ پووے یزیدیت دے اتے کربلا نہ ڈھہہ پووے مہربانی سائیں
بہوں شکریہ سائیں اپنی دھرتی تے بن تے مہاجر اساں اپݨی دھرتی تے بݨ تے مہاجر اساں کے توݨیں اے حیاتی نبھیسوں ودے کے توݨیں ایویں غیراں دی درسال تے اپݨے ٻالاں کوں نوکر کھڑیسوں ودے پر اساں کے اساں کے توݨیں دھرتی دے سینے اتے زخم سہسوں ودے ݙکھ جھلیسوں ودے دھرتی ڄایاں دے سر توں ݙساتاں سہی کیویں ٹلسی اے ݙکھ دی بلا سانولا کجھ الا سانولا کجھ الا سانولا پر میں ملتمساں خوبصورت لب و لہجے دے شاعر سئیں حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب توں آپ تشریف گھن آسن اور اپنا کلام پیش کریسن سئیں حفیظ طاہر گھوٹیا سئیں
السلام علیکم صاحب صدر دی اجازت نال ہک ڈوہڑا ہک غزل میرے ہتھ کو ہتھ نہ لگیا ہا لگا تیرے ہتھ ہتھ چھوڑی نہ میݙے ہتھ کوں ہتھ نہ لڳیا ہا لڳاں تیݙے ہتھ ہتھ چھوڑیں نا میݙے ہتھ کوں جیکر ہتھ پاتی رکھیں ہتھ اچ ہتھ ہتھ چھوڑیں نا نہ ونڄیں طاہر ہتھ کر تے مس لیسیں ہتھ ہتھ چھوڑیں نا میکوں رولیں نا ہتھ ہتھ دے وچ نی میں آوݨاں ہتھ ہتھ چھوڑیں نا۔

سارا قلعہ بے دا کیہاں اپنی وی کوئی جھل ول کرو مشکل ہے او مشکل ہے مشکل او تلک جے تئیں نہ اوندا حل کرو ڳاری دے وچ ڳارے تݙیوں نکلݨ دی کئی اٹکل کرو مقصد کݙہیں وسمݨ نہ ݙیو۔ کئی مچ مچاؤ کئی ٻل کرو۔ ٻیٹھیں کوں آکھو ٹر میاں ٹردیں دی نت بھل بھل کرو۔ ہے عشق ݙوں دھارا خنجر بھڄ پیش اپݨا ڳل کرو۔ رو رو نہ اکھیں چھل کرو اٹھو کوئی اڑتل کرو جاڳو کوئی اڑتل کرو۔
بہوں شکریہ سئیں اہن جناب حفیظ طاہر گھوٹیا سئیں اور آہدن ازلوں این دنیا تے رہبر پھیرا پیندے رہ گن آہدن ازلوں این دنیا تے رہبر پھیرا پیندے رہ گن ظالماں کولوں سب کجھ کھس کے مظلوماں کوں ڈیندے رہ گن شالا ایجھا بختیں آلا ساکوں وی رب پاک ڈکھاوے

ہڑاں نال وسمدی نئیں جیڑھی بھا بھڑکینن ڈکھ تے شعر دی خیر دل جتنا وی چھو مارے دل جتنا وی چھو مارے آپے آ الوینن ڈکھ اکھ کھلن توں پہلے روز اکھ کھلݨ توں پہلے روز میݙا در کھڑکینن ݙکھ ݙکھ اے ݙکھ دے ویلے وی ݙکھ اے ݙکھ دے ویلے وی میکوں آ پرچینن ݙکھ لکھ کوں ککھ کر ݙینن ݙکھ۔ بندے کوں ورتینن ڈکھ ڈوکھ۔
بہوں شکریہ سئیں اور اے ڈکھ کیا ہوندن بکھ غربت اے کیا ہوندی ہے غریب بندہ کیا ہوندے اور ڈکھ تاکوں غمغین کیویں کریندن۔ ایں بارے تہاکوں خود حال ݙیسن۔ انہاں کیتے زوردار تاڑی مریسو۔ سرائیکی وسیب دے خوبصورت شاعر جناب غلام عباس غمگین صاحب۔ سارے دوستاں کوں۔
غمگین نور پوری دا سلام میں مبارخ ڈینا انہیں دھرتی جائیں کو کہ جنہاں این دھرتی دے غیور بخاری جیکوں اساں فقیر آکھدے ہیں اوں فقیر نال محبتاں سانجھاں کیتن تاں او مبارک باد دے ہج رنا حقدار ہن انہاں کوں مبارک ہووے میڈے آپڑے بھنے ٹٹے لفظ میں تہاڈے پیش کرینداں مسیں تھک تے بیٹھاں دھرتی تے اوندا حکم ملے میکوں ول ونجنے میں بھیڈا چراون والا بندہ ہاں تے میری خوش قسمتی ہے میں پڑھے لکھے سخن سراف دوست ہے جرا نہ اپنے اے بھنے ٹوٹے لب سنوا سکدا پیا میرے واسطے آزاد ہے مسے تھک تے بیٹھا دھرتی تے ہوندا حکم ملیے میکوں ول ونجنڑے بیا اے وی آکھیس ہر پڑ وچ تائیں کھیڈ جے جھمراں رل ونجنڑے تائیں روہی رات دھماونڑی ہے تاں روہ ونڄݨے پچھے تھل ونڄݨے میکوں وسریوں جے غمگین کتھائیں تیں راہ وچ رول رول ڳل ونڄݨے میکوں وسریوں جے غمگین کتھائیں تیں راہ وچ رول رول ڳل ونڄݨے او دھرتی ڄائی تیکوں کیا آکھے جیڑھی جھوک دی کل ملکاݨی ہئی جیندا گھر ہا باغ چنبیلیں دا اوندے در تے رات دی راݨی ہئی ہک سݙ تے وستیاں ڈھکدیاں ہن ایں سئیت اوندی سنگتاݨی ہئی غمگین اج بکھ توں رل گئی اے جیندے در تے سو نکراݨی ہا۔ غمگین اج بکھ توں رل گئی اے جیندے در تے سو نکراݨی ہائی نہ ہݨ اتبار دے در ݙکھلا اتبار کہانی ویچ کھڑوں شالا تیݙی جانی خیر ہووے۔ اساں دل دے جانی ویچ کھڑوں۔ اساں اپݨی اکھ دے چانݨ کوں۔ ٻہوں تھی ارمانی ویچ کھڑوں۔ غمگین بازار اچ روٹی لیوں۔ اڄ یوسف ثانی ویچ کھڑوں۔ غمگین بازار اچ روٹی لیوں۔ اج یوسف ثانی میں صاحب صدر دی نظر ہک ڈوڑا کرینداں چلو اے ڈس لنگھ گھئیں رول گئی ڈو چاہ پیسیں لسی چا آواں چلو اے ڈس چلو اے ڈس لنگھ گھئیں رول گئی ڈو چاہ پیسیں لسی چاہ آواں ڈودھ گاوا گھر وچ لاتھا ہے جے پیویں جگ بھروا آواں توں ساگ تے ڈوڈھے نہ کھاویں ڈس بسریا آپ پکا آواں پیا تھک ہوسیں غمگین توں جل تیڈے کھوئی توں پیر دھوا آواں پیا تھک ہوسیں غمگین توں جل تیݙے کھوئی توں پیر دھوا آواں۔ اچھا آخری ہک مسدس شعر اپݨا غیور بخاری سئیں کنوں آپاں سݨسوں انشاءاللہ رڄ تے سچ آکھݨی جان تاں جی توں پچھ ول خود کوں ونڄ انسان بݨا ہک مسئلے تئیں محدود نہ رہ ہر مسئلے کوں ارمان بݨا توں بھوئیں تے سرخ لکیراں چھک رنگین ولا اسمان بݨا اتے عرش دے پائے کمباٹ ونڄے ڳل تیریں دا مہمان بݨا توں کہیں جا قبر دی جاہ نہ لبھ توں قبرے لیوں گشتان بڑا صیاد دے ہتھ نہ ڈے نشتر ہر پکھڑو کوں جند جان بڑا اوئے جڈا حاکم دے دربار اندر توں جرات نال الا گھنسیں اے سچ اے آپ تاں مر ویسیں پر مردی نسل بچا گھنسیں جڈا حاکم دے دربار اندر توں جرات نال الا گھنسیں۔ اے سچ اے آپ تاں مر ویسیں پر مردی نسل بچا گھنسیں۔